Deuet eo Arno Elego da adkavout ac'hanon. Penaos ma koan, Arno Ma tre dispar. Ma tre ba dispar neuze. Kroget e vo ma fellit gant al levrioù teus degaset ganit aze. Pebezh Urlink, souezhusat kejadenn, un istor a garante hag nag a sotonioù. Se zo ur rummad nevez Ya, ur rummad euh, zo bet kinniget euh, din gant ur plac'h deus Bro-Gorsika, zo anvet Lili Pisanli. Ar ron he doa euh, e vije troet e levrioù e, En holl yezhoù rannvroel e Bro-C'hall, eus Bro-C'hall, ya. Ha n'eus an holl re-se zo bet troet dija? Ya, euh, deuet dit er-meaz euh, ar sizhun paset. Ya. Troet int bet ganit nemetken? Euh, ket, gant, euh, bet on bet sikouret gant Maurice Samon, zo kelenner war ar brezhoneg ivez, hag en deus euh, adlennet ha troet ur bern, enfin, un lodenn eus al levrioù ivez. Sur a-walc'h ez eus ivez ur pezh labour difazia. Ya, evel-just, euh, roet meus euh, an droidigezh da meur a zen, d'am zad da gentañ zo brezhoneger avionik, yeah. d'am breur ivez kement hag ober, ha da c'houde eo bet kaset pep tra da Ofis ar Brezhoneg, et, euh, hag aze eo bet adlennet c'hoazh hag adarre euh, tout euh, an troidigezhioù gant euh, tri den. A lod-all a zo da zont er-maez euh, Ouezer ket roaz, bo gwelet vo da gentañ gwerzhet mat e vin, ha ma te vo kendalc'het gant an ahe. Yeah. Daoust hag-eñ eus bet kudennoù yezh a-wechoù evit treiñ kudennoù bras pas, pas re evit euh, an istorioù-se, euh, met evit ar bandennoù treset eo un tammig euh, diaesoc'h a-wechoù. Gouere memestra ar re ez eus bet diaes un nebeud kudennoù evit ar pezh a denn d'an trouzioù. da skouer, e galleg vo lâret aï, e brezhoneg vo lâret aioù. E galleg vo lâret berk, e brezhoneg vo lâret erc'h, ha traoù-se... Tout an trouzioù zo da drailh evel-just. Neuze teus kemeret perzh ivez e troidigezh El levrenn Boulig ha Billig, el levrenn gentañ ivez. Ya. Perak peus, peus dibabet Boulig ha Billig ha ket nous zo kemer Schtroumpfed da skouer pe unan all? Evit, evit daout a ra. Da gentañ peogwir e vez embannet penaos Boulik-ha-Billig gant ti-embann Dargo hag an ti-embann-se a zo a-du evit ledanaat e dachenn e meur a yezh, pezh 'oa ket gwir evit ar Schtroumpfed. Ti-embann Dupuis zo kalz strishoc'h e reolennoù evit an arre. Ha d'an eil tra, da c'houde, peogwir e vez kavet istorioù berr aes da gompren hag se a vank mat eo evit ar re yaouank a grog gant ar brezhoneg. Ha peseurt sell teus-te war ar pezh a zo bet graet dija gant an ere gant Tintin da skouer, pe Keit Vin Bev hag Yakari, Beudet Lanway? Ma plijout a ra kalz evel just ar pezh zo bet graet ganto. Uh, plijout a ra kalz din uh, troidigezhioù Tintin rak ur brezhoneg dispar uh, a vez kavet e-barzh, ha memes tra evit Kedumbio, evel just, an ere a Kedumbio zo tiez-bann bras-kenañ. Hag ar memeus labour teus graet e kaver, e kaver yezh evit Boulig ha Bilig, daoust hag e ken pinvidik eget Tintin da skouer? Ben, diaes eo, diaes eo treiñ ben a fin-se, meus goulet pa meus komañset gant al labour-se, peogwir eo ret implijout ur brezhoneg yes da gompren eus un tu hag ur brezhoneg euh, brav da, da lenn ha da, da gomprenniñ eus un tu all quoi. D'am soñj eo bet troet ar videochonet ivez e brezhoneg. Peseurt levr hag ar feste treiñ bremañ? Pe ben, romant? Bezos levrioù hag a blij kalz da, da re yaouank eo Titeuf da skouer. Yeah. Hag se a blijfe kalz din treiñ bremañ. Ya, ba, generallier gant ar pezh zo, gant, euh, gant Boulig ha Boulig, peogwir ez eus eizh euh, eizh levr warn-ugent. Ya. Setu Peadra e... d'ober. Ya, Peadra d'ober. Da wall zo prest dija, Ya. da vezañ embannet, ha da c'houde, ya, ma te vije moaien da, da cheñch un tammig, ya. Mat ba deomp bremañ ma fell dit da welet un nebeud skeudennoù diwar-benn Boulig ha Billig evit gwelet un tammig penaos eo bet troet an traoù.